Bonjour, nilqagħkom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali fejn illum ħa nkunu qegħdin niddiskutu fuq il-ħmar Malti. Magħna fl-istudju għandna lis-Sur Arnold Sciberras li huwa riċerkatur tal-bijodiversità li ħa jkellimna fuq dan is-suġġett. Kif aħna, Sur Sciberras? Alrighty. Grazzi tal-istedina. Grazzi inti.
Allura minn fejn ġietek din in-namra mal-ħmar Malti u l-istorja tar-razza tiegħu? Mela, il-ħmar Malti huwa wieħed mid-diversi razzez li żviluppaw hawn Malta li sfortunatament intilfu mal-iżvilupp tal-kultura tagħna għax beda jintilef il-bżonn naturali tiegħu. Jien student tal-agrikoltura u l-MCAST u x'naf jien u minn età żgħira interessajt ruħi fuq ir-razzez Maltin li żviluppaw Malta u x'nistgħu nagħmlu biex ma nitilfuhomx. U allura, fil-passat, x'tip ta' xogħlijiet kienu jagħtuh il-ħmar Malti u għaliex? Mela, meta kien ikollok il-ħmar Malti u l-baqra Maltija kien investiment kbir bħal meta llum għandek bidwi jew għandek xi ħadd li jibni li għandu l-inġenji tiegħu. L-inġenji huma investiment. Dak iż-żmien dawn l-annimali kienu l-inġenji. Il-ħmar kien mod ta' trasport, kien annimal b'saħħtu ħafna. Inti ħmar huwa magħmul għal Ħmar huwa żviluppat għall-ambjent aħrax filwaqt li żiemel hu iktar fancy, qisek qed tgħid għandek ħmar huwa traktar ġebel u żiemel huwa Lamborghini. Allura min irid jaħdem irid jaħdem fir-raba' jew iġorr il-ġebel fil-kostruzzjoni jew inkella joħroġ anke fis-suq ibigħ, sewwa, kien ikollu ħmar bħala mezz ta' trasportazzjoni. Kombinazzjoni skoprejt li l-bużnannu tiegħi hekk kien xogħlu ibigħ il-fajjenza, L-affarijiet ta' Borhom u affarijiet, jimxi bil-ħmar ġo ħaż-żebbuġ. Istra.
U allura dak iż-żmien kif kien jiġi trattat dan l-ispeċi? L-animal welfare hija pjuttost riċenti, sewwa. Nimmaġina li kien hemm min kien iħobb il-bhejjem tiegħu bla dubju, però nimmaġina wkoll min kien jabbuża mill-bhejjem tiegħu, jiġifieri Jiena, fl-età tiegħi, rajt fi tfuliti min kien aggressiv u pjuttost kattiv mal-annimali, filwaqt li l-animal welfare u li niġu konxji għal dawn l-affarijiet maż-żmien żviluppat, jiġifieri l-età tiegħi u t-tfal tiegħi llum il-ġurnata jiggustawhom dawn l-annimali, jieħdu pjaċir jarawhom bħala pets, jittrattawhom qishom parti mill-familja, jiġifieri llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li l-awareness żdied ħafna. Sewwa.
U semmejt il-bdiewa inti, allura x'importanza kellu dan l-annimal dak iż-żmien? Mela, kif semmejt kien annimal ta' saħħa, annimal li jġorr, annimal li jiġbed. Jiġifieri il-ħmir żgur kienu jużawhom fis-sinja. Dik l-istruttura li kienet tkisser iż-żebbuġ joħorġ iż-żejt minnha. Sewwa, dak, dik il, li idawwar dik il-ġebla kbira biex niftiehmu. Sewwa, bħalma ġieli taraw fil-films. Kien jintuża biex iġorr l-affarijiet tal-agrikoltura, kien jintuża bħal żwiemel biex jiġbed il-moħriet. Imma l-baqra Maltija kienet iktar annimal li kienet tintuża għalhekk għax kienet iktar ikbar u b'saħħitha. Il-baqra Maltija hawn min jgħidilha il-gendus li huwa żball għax gendus huwa xi ħaġa huwa barri msewwi però fil-verità l-baqra Maltija kienet magħmula għas-saħħa mhux għall-ħalib u l-ħmar Malti l-istess magħmul għas-saħħa li jiekol speċi t-tilqit però kien annimal tas-saħħa annimal li kien magħmul żgħir allura idejh saqajh kienu jgħidulhom bottijiet li litteralment kien kapaċi jimxi f'dak it-terrejn aħrax li kieku jkollok annimal li huwa fancy Jikser saqajh, il-ħmar Malti kien magħmul għal dawl il-ħruxija. Sewwa.
U allura, aħna ovvjament qed nitkellmu fi żmien missirijietna. Sewwa. Allura, din ir-razza allura kemm ilha tintuża? Mela, eżatt eżatt ma nafux. Sewwa, probabbli sintendi l-oriġini tagħha hija antika ferm minn mindu kellna l-agrikoltura Malta. Hemm anke fossili jew għadam mal-evoluzzjoni tan-nies li nstabu postijiet bħal Għar Dalam u hekk, jiġifieri ta' equine, ta' annimali bħal żwiemel, ħmir u hekk, però r-razza proprja Maltija ma nafux eżatt meta ġiet, probabbli l-oriġini tagħha huma kif qed nistudjaw minn pajjiżi viċin bħal Tunes, u mbagħad Tunes hemm ħmir simili bħal ta' Malta u mbagħad hawn Malta żviluppa l-istock Malti għall-ħruxija Maltija, u baqa' jeżisti tul iż-żmien sakemm imbagħad ġie beda jiġi mibdul mal-makkinarju, għax il-makkinarju sabuh iktar effiċjenti, u tilfet il-popolar tagħha u bħala razzez oħrajn beda nieżel nieżel nieżel. U ovvja ġabu ħmir barrani u bdew iħalltuh ma' ħmir barranin u sfortunatament di qiegħda f'periklu ta' estinzjoni. Sewwa, inti eħe semmejt di tal-makkinarju u t-teknoloġija minħabba fih qisu naqas il-bżonn li jkollok bżonn ħmar. Sewwa. E, x'taħseb li kienet ir-raġuni għala waqaf tipo mal-imżmien waqaf. Mela, l-iktar li beda nieżel, mela Buz Nannuwi qed nitkellmu eh, fin-1940s, 50s, sewwa. Eh, u mbagħad tranzizzjoni min kien beda jista' jaffordja makkinarju eh, kien hemm dik ix-shift, pereżempju, kien hemm ix-shift ukoll li kien hemm ħafna moss, u mbagħad fiż-żmien politiku tas-sebgħinijiet il-gvern beda kull itik baqra u inti ttieħ erba' mogħżiet lura, sewwa, u bdiet din bdiet iktar saret l-agrikoltura moderna, daħal iktar il-pestiċidja, naqset il-popolarità tal-agrikoltura, n-nies fejn qabel it-tfal jekk inti kont tifel ta' bidwi sa ssir bidwi, u mbagħad bdew jistudjaw l-iskola, bdew jimirħu, l-agrikoltura hija passjoni sabiħa imma huwa Huwa xogħol iebes ħafna u anke l-bdiewa stess xtaqu li t-tfal tagħhom ikollhom futur aħjar. Mhux hekk.
Mhux hekk. Aħna Grazzi ħafna, Sur Sceberras, aħna ħa nkomplu d-diskussjoni tagħna. Għalissa ħa ngħaddu għall-feature ta' malajr fejn l-istudenti tagħna marru s-Sunflower Pony Club u ġibdu erba' filmati u ġabru erba' fatti. Ibqgħu magħna.
Il-Mar Malti, it-teżor li kważi tlifna. Il-Mar Malti, magħruf ukoll bħala l-ħmar tal-gżejjer Maltin, huwa wieħed mill-annimali li kienu l-aktar importanti fil-ħajja ta' kuljum f'Malta fil-passat. B'saħħtu, bil-paċenzja tiegħu u bil-lealtà lejn is-sid tiegħu, dan l-annimal kien jintuża biex iġorr tgħabbijiet tqal, jgħin lill-bdiewa u anke bħala mezz ta' trasport. Imma minnu tassew dan il-ħmar tant speċjali? Il-ħmar Malti huwa razza rari ta' ħmar b'ġisem robust, saqajn sodi u kulur lewn il-griż. Jista' jilħaq sa metru u erba' għoli u kien magħruf għall-intelleġenza u l-karattru kalm tiegħu. Il-ħmar Malti kien ukoll esportat lejn pajjiżi oħra bħal Franza u l-Istati Uniti fejn kien stmat ħafna. Sfortunatament, matul is-snin, bl-iżvilupp tat-teknoloġija u l-użu tal-magni, il-ħmar beda jintilef mill-għelieqi u t-toroq Maltin. Illum il-ġurnata baqa' biss ftit eżemplari u hemm biża' reali li din ir-razza tispiċċa għal kollox. Imma mhux kollox hu mitluf. Hemm inizjattivi f'Malta u Għawdex biex dan l-annimal jiġi mħares. Xi rziezet qed jippruvaw jirriproduċu l-Himier Maltin puri u jgħallmu lill-pubbliku dwar l-importanza tagħhom fil-wirt kulturali tagħna. Il-ħmar Malti mhuwiex biss annimal, huwa simbolu ta' ħajja sempliċi, ħidma bla qiegħda u rabta mill-qrib bejn il-bniedem u n-natura. Ejja ma nħallux lil dan is-simbolu jitlaq b'xejn. Ejja napprezzawh, infittxuh u nirrikonoxxu l-valur tiegħu. Għax dan mhuwiex biss storja, imma dan huwa parti minnha.

Lura fl-istudju għanna nkomplu d-diskussjoni tagħna mas-sur Arnold Xiberras. Allura, e, bħala trattament u iktar differenzi ħanejdu hekk, kif kien jiġi trattat fil-passat versus kif jiġi issa trattat fil-preżent. Mela, ejja nagħmluha ċara, filwaqt li kien popola-, kien hawn numru kbir ta' ħmir fil-passat, u kif semmejna tant kien ħmar magħruf kemm kien tajjeb li anke beda jiġi trasportat barra minn Malta, il-ħmar Malti, bħala deskrizzjoni ma kienx magħruf, jiġifieri jiena u ġiex ko-awturi oħra ddeskrivejna għall-ewwel darba ħmar Malti, studjajna l-features partikolari tiegħu u x'jagħmlu dak ħmar Malti, u ppubblikajniehom. U tul din l-istorja skoprejna ħafna kitbiet fejn jgħidu kemm kien importanti l-ħmar Malti, mhux għal Malta biss, imma anke ħaduh pajjiżi oħra. Iktar minn hekk, L-ikbar razza ta' ħmar fid-dinja, jgħidulha l-mammoth donkey, li tinstab fid-dinja, l-Amerika, ġiet żviluppata minn diversi ħmir inkluż il-ħmar Malti. Jiġifieri wieħed mill-presidenti antiki identifika kemm kienet importanti s-saħħa tal-ħmar Malti u riedha parti mill-ġenetika għal dal-ħmar ġgant li għadu jeżisti llum u komuni l-Amerika. Jiġifieri dik hija l-importanza ta' dan il-ħmar. Allura, kif tiġi għal trattament, bħal annimali oħra, il-ħmar għandu dak il-konnotazzjoni li injorant, int ħmar. Però fil-verità mill-istudji li għamilna, jiena nħoss li huwa għaxar darbiet iktar intelliġenti miż-żiemel. Id-differenzi hija di li żiemel jobdi, allura inti mingħajr dik l-intelliġenti, fil-verità, joqgħod. Filwaqt li l-ħmar, rasu iebsa. Stubborn. Żiemel jista' jkun mogħla u għax nixbdu. Ħmar jekk ma ninnegozjax miegħu jista' jkun daqs hekk għax ma tixbdux. Jiġifieri tant kemm huwa b'saħħtu jdaħħallek saqajh ġo l-art u daqs hekk. Jien għandi ħmara li mhix Maltija, hija rescue. U litteralment ma nistax niġbidha jew hekk, nikkomunika magħha, inkellimha u bi ħlewwa Litteralment immorru u ta' u nagħmlu li rridu. Jiġifieri huwa sinjal ta' intelliġenza li tkun stubborn, imma sfortunatament aħna għandna tendenza ngħajru lil xulxin kemm int ħmar. Sewwa, li fil-verità mhux dak il-każ, ħmar huwa annimal intelliġenti ħafna u dik hija relazzjoni li n-nies illum fortunatament qed jiġu konxji kemm huma bżonjużi dawn l-annimali, kemm għandna nittrattawhom b'rispett, però fl-istess ħin bil-bini, bl-iżvilupp, bin-nuqqas ta' dil-kultura, dawn l-annimali tant naqsu li jekk mhux se nagħmlu xi ħaġa ħa nirrispettaw xi ħaġa li hija fantażma, estinta. Għax dawn qegħdin fi periklu imminenti ta' estinzjoni. Jiġifieri minn studju li għandna aħna jiena kull ma identifikajt, jista' jkun li hemm li hemm naqra iktar, tużżana, tnax, li huma puri. Il-bqija l-oħrajn huma taħlit jew simili. Issa jekk ħarabli xi wieħed jew tnejn jista' jkun waqt l-istudju però periklu kbir li kulma fadal tużżana F'Malta kollha qed nitkellmu? Fil-gżejjer Maltin
tużżana. Iktar hemm hemm Għawdex milli hawn Malta. Istra.
U allura wiġibtli l-mistoqsija li kont ħa ngħidlek issa, bħala trobbija għad hawn nies li jrabbuhom? Fejn qegħdin dawn it-tnax li qed insemmu? Mela, Kollha jiġu minn xulxin daw. Sewwa.
Il-maġġoranza ta' dal-popolazzjoni ta' tnax qegħdin Għawdex u mbagħad hemm waħdiet Malta. Sewwa? M'hemmx breeding project għaddej, xejn. Jiġifieri n-nies li rabbuhom u forsi qed ikattru xi ħaġa żgħira għax huma parti pereżempju mir-riding school jew affarijiet hekk, jiġifieri m'hemmx proġett li suppost fl-opinjoni tiegħi għandu jkun proġett statali. sewwa li hemm breeding project biex ma nitilfuhomx. U bis-saħħa ta' dawn in-nies għadhom jeżistu, ġifieri dawn in-nies huma stess mhux mhumiex konxji li huwa ħmar Malti, però mhumiex konxji kemm huwa importanti. Ara kemm hu veru xi ħadd lokali għandu ħmara Maltija imma ħallatha ma' ħmir barranin għax ma kienx jaf. Jiġifieri u issa bis-saħħa ta' dal-proġett jafu kemm huwa konxju, però we are a little too little too late. U jekk dawn in-nies mhux se jkollhom xi forma ta' għajnuna, min qed iżommuh bħala hobby, spejjeż kbar. Jiġifieri l-istess għall-baqra Maltija u speċi oħra li qegħdin inżommu li huma Maltin però l-valur tagħhom għadu m'għadux kif kien fil-passat. Mhux hekk.
Mhux hekk. Grazzi ħafna, Sur Sciberras, ta' din id-diskussjoni li kellna u tal-informazzjoni li rnexxielek ittina. Aħna ħa nagħlqu għal-lum. Grazzi ħafna talli segwejtuna intom it-telespettaturi. Aħna nagħmlu appuntament magħkom il-ġimgħa d-dieħla fid-disgħa ta' filgħodu. Narawkom. Tislijiet.